Awle, ti hian Attack on Titan season two chu kan zo chu a ni leh ta mai a, season three hi rawn dah leh thuai ka tum dawn nia. Ni zan lamah te video kan han dah a, mahse copyright claim a awm zel avangin. En thei turin tukin zingah kan rawn upload thei chauh a, khawngaihin viewers te min lo hrethiam hram dawn a nia.

Bartol chuan Yamir chu lo pawm chhuakin Reiner-a darah chuan im kap kai vatin a rang thei ang berin ramhnuai lam chu an pan ta a. Colossal Titan rawn tla puak vak kha mi hneih deuh te chu ni khaw hre lo awmin liam chu an nei deh duah hlawm a. A hnuah Commander Arwin te leh midang te pawh chu an rawn thleng a, chet dan tur chu a hrilh nghal zung zung. Thei leh thei loin Section Commander Han Ji chuan an chet dan tur leh an fimkhur a ngaihzualna laite chu a hrilh ve mial mial hlawm bawk a. Lehlamah ve thung chuan Eren chu lo harh in a ban chu Reiner chuan a lo seh bung sak daih chu niin a bulah chuan Ymir chu a lo awm ve bawk. An chak deuhah chuan Reiner leh Bertolt hian ngawi reng hian an lo thlir reng a. Lehlam lo lang ve lehin Commander Arwin ho chuan sipai ho chu ramhnuai chu an pan ta chur chur a. An thil tum ber tur chu Eran nungdama hruai kira a theih chuan Raynor leh Bertholdt chu tha a ni. Eran thinrim chu Titan-a in transform leh mai a han tum a, mahse Ymir chuan lo khap vatin an awmna hmun chu hrechiang phawt tur chuan a ti. An awmna lai hmun chu Wall Maria-a hmun pakhat, Giant Forest, tia hriat ni thinin, hei hi Titan Forest tih pawha hriat a ni mah thin zawk a ni. Titan-ah chuan intransform ngawt dawn se, an hnuai lamah chuan Titan ho chuan an chang kur bawk si. Chung lamah lah Rainer leh Bartot an lo awm ve bawk. Chutiang te an nih nuk avang chuan duhthlang tur chu an nei lo a, an awm ta ringawt a an ni pahnih pawh chu. Chulai hmunah Reife, Reiner leh Eren te an inhnial hnu chuan Survey Crops thawm chu hriain an flare kah chu hla tak atang chuan an lo hmu ve. Chutiang a nih takah chuan Bartol chu chi aiin Reiner chu tih dan ngaihtuah vat tur chuan a tur nghal. Reiner chuan Eren khu ka hruai enga nangin Ymir? tichuan chulai hmun chhuahsan tum chuan ngaihdan te chu an han sawi dun a. Reiner chu Eren bulah chuan zuk chhukin a ngaihdante chu tha tak chuan a zuk sawi. Mahse, Eren chuan awlsam taka zui chu a tum hauh lo. A theih ang ang chuan Reiner chu a lo sual let zawk. Mahse, a hne lo kher mai. Reiner chuan Eren chu nikhua hriat loh thleng chuan a kuah bet a. Ymir erawh lo awlsam hlein an rorel ang ang chu a lo pawmpui ve mai a. A hnu chuan an plan ang chuan kalin Reiner chuan Eren chu a pua a, Bertolt chuan Ymir chu a paw ve bawk. An hnungah chuan Titan te chuan zui zelin hma lam chu an pan ve zel bawk a. Ymir chanchin tawi lo langin nikhat chu mi pakhat hian a lo la a. Chu pa chuan puk chhungah hian hruaiin chulai chhungah chuan mi thahnem deuh tak khi an lo awm a, i mir chu Lalnu nihna pek a ni a, amah pawh chuan nuam chu ti viau. Chutia hun nuam tak an hman lai chuan nikhat chu sipai hote chuan an awmna chu rawn luh chilhin i mir te chu an rawn man a. Wall chungah chuan awmpui niin sipai te chuan an Jackson-a an tlawhthlak apiang chu Titan-ah chuan an changchhun zawm nghal zel a. Chuta tang chuan Emir chu Titan lo ni tanin a hma lamah chuan a tlan char char a. A chauh fe hnuah chuan a thleng tawpnaah chuan a mu ta tawp a, chulai hmunah chuan mithi ang derin hun rei tak chu a lo mu tawh a. Mahse nikhat a rawn tho chu Reiner leh mi dangte nen chuan an intawng ta tlat, Reiner a um laia a thianpa lo indawh kha Kha pa a ei atang chiah khan Iamir chu mihring pangai ah chuan a lo let leh a, a awmzia takah chuan Reiner a thian pa kha Joe Taitan a ni tihna a nih chu. Survey Crops te pawh chuan hma lam chu an lo pan ve zel a, an hma lawkah chuan Imir chu lo awmin thenkhat chuan baih chu an tum a, mahse Connie chuan a lo dang ve vat a, Imir a Taitan fawm a nih thu chu a lo sawi ve bawk. Connie chuan Aaron a awmna zawh chhunzawm nghalin, Reiner leh Bertolt chu engtin nge an awm tak zel tih a zawt a. Yarmir chuan chhang ta lem lo chuan a hawi vak vak ringawt a. A hnuah Krista chu lo thleng ve in, Yarmir chuan rang taka rawn zuangin Krista chu a hmuam nghal hmiah. Chutah le Yarmir chuan Krista chu a theih anga chakin hmalamah chuan a tlanchhiat pui nghal a, midangte pawh chuan an um zui ve nghal. Ngaw tawpah chuan Raynor te chuan lo nghak rengin an lo thleng ta maw tih chuan Raynor chu Armor Titan-a in transform in chu lai hmun atang chuan rang takin an tlan chhe zui ve leh nghal a. Sipai ho pawh chuan an mit hmuh lai reng chuan chhuah tir chuan tum bik tawh lo. Sakawr nen chuan an um zui ve nghal zat a. Christa lo harh chuan Ymir hnenah chuan thil awmzia chu zawtin tha taka inbiak puiah chuan a sawm a.

Mikasa hnenah chuan Ymir chu that loh tur chuan a rawn ngen sak. Mikasa chuan Reiner leh Bertolt te lam tang a nih avanga tha duh thu chu a sawi a. Krista chuan duhthlang tur dang a nei lo avanga zawm ve a nih thu te chu hrilhin that lo hram tur chuan a ti a. Mikasa chuan a lo inrawlh leh a nih veih chuan a pawi tawh viau ang tih chuan a hrilh a. Reiner leh Bertolt te hi kan lak atangin kum ruk teh meuh an bi rawh tawh a. Tunah hian awlsam tak chuan ka chhuah dawn miah lo chu ti. Berthold te chu pawn lamah chuan mi dangte chuan an chang reng a. Kan sawi tawh angin Armour Titan hian vun chhah tak mai a ni a, Blade mai mai hi chuan he a vun chhah tak khi a tikak zo lo a ni. Hannes chuan an ni ho chu rawn auin chulai hmun tang chuan inthiar filim vat tur chuan a rawn ti. A chhan pawh an hma lamah Titan tam tak an awm vang a ni. Titan te chu Reiner chuan a thei ang angin a su phei pawp pawp a, mahse, Rey chu an tlan thei bik lo. An tam hneh em avang chuan tlan chhunzawm thei loh chuan an siam nghal thuai a. Tumah reng chet an tum loh lai pawhin Commander Arwin chu rawn tlan chhuakin a sipai hote chu zam miah loa an hma lama misual awm chu bei zel tur chuan a rawn fuih thar.

An ni ho chu an ding nghal thrap, mahse Commander Irwin chu rawn auin chawl loha hmalam pan zel tur chuan a la ti lui. Titan te chu an that hnem em avang chuan sipai eng emaw zat pawh chuan nunna chu an chan a. Mikasa chuan hmanhmawh taka Bertolt te lam panin a sat vak a, mahse Bertolt chu lo awmsawn ve hman chiah. Aaron chuan thei leh thei loin Mikasa chu a hnung lam en vat tur chuan a ti a. Mikasa-in a hnung lam a en chuan Titan hian a lo ban reng tawh. Insaseng hman tawh loin chu Titan chuan Mikasa chu a man a, Jin-in a lo hmuh chuan rang takin Mikasa lam chu pan nghal. A thleng chhoh chuan chu Titan mit pahnia tak chuan a vit a, chu Titan pawh chuan Mikasa chu a thlah ve mai. Sipai dang

Commander Irwin chuan Rayner a kut zung ṭang pakhat chu a rawn sah chhum hmawk a, Eren pawh chu a tla zui ve nghal. Mahse Mikasa chuan lo dangin rang takin a thlawpui nghal. Ymir chu Titan pakhat hian lo bawh bet mekin Krista chu rawn thlawkin chu Titan chu rawn that. Krista in Yamir lam pan a tum lai tak chuan Connie chu lo kalin Krista chu rawn hruai ta daih a, Yamir pawh chuan an hnung lamah chuan a zui ve nghal. Chutia hma lam panan tlan zel lai chuan Titan pakhat chu an hmaah chuan a rawn lum phei ta tawl tawl mai. Reiner chuan amah man bettu Titan che chu anmahni vawmnain chuan a lo hmang chu niin.

A hma a a nu a chhan sak loh avang khan Hannes chu inthiam lo hle in chu Titan chu a sual let a. A theih ang ang in chu Titan chu a cheih buai ve char char a. Chumi hlan chuan Eren te chu inthiar fihlim vat tur chuan a ti ve char char bawk. Eren chuan Hannes chu chhan tum in a kut chu na tak chuan a han se e vak a, mahse Titan-ah chuan a chang thei ta reng reng lo mai. Hmun dangah lah, Rainer chuan, Sipai ho chu Titan te chuan a lo la vawm char char a, Jean pawh chu na tak chuan a inhliam phah. Eren lah, a tum tak ngial pawhin a thei si lo a, midang te lah ni se, an buai buai chuan an lo buai ve bawk. Titan chuan Hannes chu manin a ei ve leh ta mai a,

Chu Titan pawh chuan Eren te chu man tumin a rawn ban ve mek. Eren chuan a kut chu sum ruh te te in ring taka au chuan chu Titan kutah chuan a hnek a. Titan an in transform a kawl phei lo awm ang kha Reiner leh Bertolt chuan lo hmu thiam vatin chu Titan kut pawh chu tlem chuan a tawlh hnung ve. Chutah Eren chu rawn au leh deuh vakin amah te chu rawn de eng chuai chuai a. Titan lamah chuan a kut chu vei deuh vakin chu ve leh Titan pakhat chuan chu Titan chu a rawn bawhtlu nghal. A hnu lawkah Titan zawng zawng te chuan chu Titan lam chu an pan a, rei lo teah chu Titan chu an ei zo ta vek a. Commander Arwin leh mi dang te chuan mak ti takin an lo thlir ve reng bawk a.